mwĩroreri wa tabarĩra itũ ya maganjo-inĩ maitũ nĩ twacokereria niĩ ngetwo waithĩra wa mũngai na niĩ ngetwo mũngai mũndũ mũirũ na no ngĩtagwo mũngai wa mũthoni Ĩĩ. na marĩtwa maingĩ ta marĩa njĩrĩga gũkũgwetera hĩndĩ ĩyo ĩ nĩguo na ngĩkwĩra rĩtwa rĩhana kothi Ĩĩ. na kana ĩno nĩ certificate

Tondũ twĩ gũkũ rĩ tũrarĩ handũ tũrarĩ na nĩ hararagĩrĩrio ũhoro wa irio cia gũkũ na kũragĩa na andũ gũcokanĩria kũrania ciũria na ndĩrakiuga atĩrĩrĩ tũngĩũka haha rĩ no tũhutie ũhoro wa marĩtwa marĩa maheagwo irio cia gũkũ ũrĩa tũciĩtaga Tondũ rĩngĩ nĩ tũciĩtaga ũrĩa gũtarĩ. Ĩĩ nĩguo rĩu. Kana rĩngĩ cigatũhĩngĩca. Ĩĩ. Tiguo ngũkĩendaga twarĩrĩrie mũthenya wa ũmũthĩ? Rĩu rĩ, na niĩ rĩ, tondũ githĩ ndũkĩiguaga karagũthwo nĩ koĩ ũrĩa gekwĩgita? Rĩu no mũhaka Tondũ andũ aya aitũ nĩmatũgũthaga na mĩario magagĩtwĩta ũrĩa matwĩtaga eni-rĩ, Ĩĩ, ĩĩ. rĩu ũkaigua mũndũ atwĩta ĩ, tũ- angĩaga kũrĩa irio ciake kana mwage kũiguana-rĩ, Ĩĩ. nĩũkũigua agwĩta nĩga. Nĩwona rĩu rĩtwa rĩu? Ĩĩ. Na nĩũkĩũĩ nĩ nĩ rĩtwa rĩũru mũno. Ĩĩ. Agakũririkania wĩ mũndũ mũirũ. Ĩĩ. No kaingĩ mathĩna mau mokanagĩra na rĩrĩ, tondũ mũthũngũ gũkũ-rĩ, mũthũngũ nĩarĩ ũri- kaũrimũ ka mũthemba, tondũ angĩtinia tothi na gatagatĩ ũũ-rĩ, Ĩĩ. ya rũcinĩ rĩ Ehe. ĩtagwo toast Eh, kia ngiva arĩa mararugĩra andũ kai haha eh, tũmũhe ũhoro ĩyo ĩtagwo kĩ akorwo wĩ mũgeni ũmenyage Eh. rũcinĩ Eh. tothi ya rũcinĩ ĩtinagio guo Eh. na ĩtagwo ĩtinagio ũũ ũũ Eh, ĩtagwo toast eh, na ĩhakagwo mhm, bata eh, na njemu eh, ĩyo nĩyo ĩrĩagwo kĩ eh, rũcinĩ ĩrĩagwo breakfast eh, no o ta ũthiĩ weo-rĩ Aha. thaa mũgwanja-rĩ Aha. ĩkahakwo nyamũ ĩngĩ ĩtagwo peanut butter Eh. na ĩkarengwo rĩu ũguo Eh. ĩgetwo sandwich Sandwich. Na ĩgekĩrwo indo ingĩ. na rĩu rĩ, no- Gatagatĩ-inĩ. ĩ, no- o ĩyo no ĩhak- no ĩhakwo peanut butter Eh. no ĩkĩrwo nyamũ ingĩ ciĩtagwo ranch meat Ĩ- Aha. ĩ, tũnyama twĩho tũkoragwo tũhana tarĩ tũratathi Ĩĩ, tũnyama tũu ĩĩ, nĩ mĩthemba ĩtiganĩte ĩĩ. ĩgacoka ĩgagĩkĩrwo indo ingĩ kũu nĩ gwĩkĩrwo mahuti na kĩ na kĩ ĩgetwo kĩ ĩyo ĩgetwo sandwich na no ĩhakwo nginya menes ĩĩ nĩ kũhakwo nyamũ icio ũra- ũrathiĩ tandũ ĩĩ nĩ ndwegua ũyũ rĩu ha- aya aya nĩo matũmaga mũndũ arumwo nyamũ ĩyo aramĩta menesi ĩtagwo mayonnaise wamĩta mayonesi ũrĩa ũrarugĩra ndekũmenya mayonesi nĩ ndũ no mũhaka ũmĩte ũrĩa ĩtagwo Eh, ndũĩ nĩ ũrĩa- nĩgetha ake- eh, makĩnyite nĩkĩ ũrauga wamwĩra eh, ke- can I give you ma- mayonnaise Eh, yes Ekũ- ekũigua tarĩ Eh, nyamũ ĩngĩ mamĩtaga wamwĩra. neo Eh, mayonnaise. yeah. rĩu koguo rĩ eh, kũndũ gũkũ gũkoragwo na maũndũ ma mũthemba ta rĩu irio ta

Eh, haya mu- Pastor. eh, makamĩta Eh. eh, ta rĩu gũkũ rĩ nyama ciothe rĩ ciĩ marĩtwa ciĩ marĩtwa rĩu ũgakora rĩrĩ mũndũ arakwĩra arenda kũrĩa ground beef rĩu Eh. ũkarigwo ground beef nĩ kũ Eh, ground beef rĩ ĩyo nĩ kĩndũ gĩkũraga thĩ Eh. kana nĩ kĩndũ gĩkũraga igũrũ no nĩ nyama iria ithuĩ twĩtaga minced minced meat. meat

Ĩ- Ĩ. ĩngĩkũnjwo ĩhane ũũ rĩ ĩ ĩyo ĩhane ũũ ĩ ĩgetwo tako ĩ yakũnjwo yathiũrũrũkio rĩ na ĩhingwo mũico na mũico rĩ ĩgetwo tũtia na ĩhe kĩndũ yekĩrwo ningĩ kũu thĩinĩ na ĩngĩimba wega rĩ Ĩ. ĩkĩrwo indo nyingĩ rĩ Ĩ. oyoyo rĩ ĩtagwo chipote

Nĩgetwo Mbũritũ. Nyamũ ĩgetwo kĩ? Ĩgetwo Mbũritũ. No rĩu korwo nĩ Kenya rĩ, ndũĩ no ũkiugire Chapo Madondo, Chacho- eh, Chapo Ng'ombe, but marĩtwa macio. Koguo we wĩkĩra give up, ũngĩũka gũkũ na ũkore, wĩkore eh, nĩwetio Totia, Eh. kana wĩtio Ah, Borito. ah, borito Mm. ah, kana wĩtio magetaga atĩa kayamo gaka kangĩ Eh, Tako. eh, tako Mm. Eh, Mm. rĩu ũmenye ũrathaka na kamũgate kau Eh. na shape yako Eh. na kĩrĩa ũgwĩkĩra ha Na kĩrĩa kana ũrekĩra mũndũ kũu akwĩre thĩinĩ. atĩrĩrĩ Eh. mũthiĩ nduka-inĩ ũmũgũrĩre kĩ Eh. chibote Eh. ũmenye nĩ Ĩhĩ. no kĩmũgate kĩu gĩgakunjwo gĩgekĩrwo kĩ gĩgekĩrwo indo gĩgekĩrwo indo nyingĩ Ĩĩ. kaũndũ kangĩ nyonete na gatũmaga andũ aitũ rĩmwe makorwo na mathĩna rĩ Aha. ah, nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũrathiĩ gũcenjia kĩa ngiva andũ Ĩĩ. arĩa marutaga wĩra na ũkorwo nĩ ũracenjia mũndũ ta rĩu mũciĩ rĩ andũ indo ciothe rĩ macitaga ndaipa Ĩĩ, rĩu gũkũ ũngĩenda mũndũ niĩ he mũtumia ĩ ndĩrĩ mũgeni oro ũguo we ĩĩ.

He athuri nĩ Ĩĩ. inawea. Ĩĩ, ciĩtagwo inawea. It is inawea na ndũngĩmwĩra ũhoro wa brief na ndũngĩmwĩra ũhoro wa diaper Ĩĩ. tondũ nĩ mũndũ nginya wĩna gĩtĩo gĩake Yeah. no no harĩa akĩ- akĩrĩ na gathĩna Ĩĩ, kana ena kana wathe, ena kana ndwari mwe- kana kana ndwari. kawathi no nĩ aremenya Ĩĩ. koguo it is an underwear Ĩĩ. nĩ kũmũria kana nĩ ekwenda gũcenjia underwear yake Ĩĩ. na o harĩ icio rĩ nĩ harĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũgĩũkaga nĩ ũndũ wa kwenda kũhũthia ũhoro rĩ wamĩnyita haha rĩ ũkamĩtarũra mwena ũyũ No, na no. mwena ũyũ Ĩĩ. nĩ kũrĩ andũ ma- ma- ma- makoragwo angĩ hihi ona nĩ marĩ ma experience kana magerera kĩndũ ta, ta, ta, ta rape kana Ĩĩ. kũnyitwo kĩa hinya Ĩĩ, nĩguo koguo mũndũ ũcio ũngĩhĩtia ũthiĩ ũtarũre brief ĩyo yake ũguo we wamũririkania Nĩ maũndũ trauma. marĩkũ Mm. nĩ trauma wa- wa- wa- wamũtwara kũndũ kũraihu mũno na ona no no arehe thĩna mũno haiya ĩko kugo tarĩ itherũ Ĩĩ. mĩeri ĩtarĩ kũraihu mũno rĩ Mhm. nĩ njĩrĩga gũkorwo na, na rũgano kĩcio ta- ĩhana ũguo Ĩĩ, na kĩcio rĩ ĩĩ, yarĩ ya anake ĩĩ, ah, mũtumia akakungia wara ĩĩ, akoiga ekwenda gũcenjio Ĩĩ. kĩ acenjio nyamũ iria twĩtaga pull-ups ĩĩ, A- e- athiĩ gwĩkĩrwo ũguo na ndekĩragwo tene Eh, ĩ nĩ wamenya mũtumia ũcio igiria tondũ andũ acio nĩ mamũhutirie ah, na gũkũ nyina-inĩ ũrĩa gũtagĩrĩire ũrĩa gũtagĩrĩire Eh. na ũndũ ũcio ũkĩenda kũrehera anake aitũ thĩna Eh, nĩ Ĩmwe- maũndũ macũngagĩrĩria thĩna mũingĩ mũno Eh, Ah, makiangiva marĩa maroka Eh. inyuĩ mwĩ mũciĩ kenya na Eh. mũrenda gũka gũkũ Eh. no mwĩrorere haha Eh. mũigue marĩtwa ma indo icio eh, Ah, na no tũgũthiĩ na mbere tũkĩmũrehagĩra irio na mĩthemba Ĩĩ. mwĩhumbĩre wa nguo na ciugo iria ihũthagĩrwo kaingĩ kaingĩ Ĩĩ. nĩgetha rĩrĩ ona woka wathiĩ thukuru tondũ ndũgatĩrĩinwo hands on rĩ Ĩĩ. ũ- ũka- ũkambaga gwĩciria ũkaririkanaga nĩkĩ twaingire Ĩĩ, ĩĩ. tondũ nĩ wega mũno kwamba kũnyita maũndũ na rũthiomi rwaku Nĩguo. ũtanacoka kũgarũra kana wĩcirie ũguo ũndũ Ĩĩ. ũcio ũndũ ũcio ũngĩ koguo tuge Otherwise, nĩ tũgũcoka Ĩĩ. nĩgetha tũtarĩrie makĩria nĩtũgũcoka Ĩĩ. tũkĩrĩa tothi ĩno Ĩĩ. na tuone gwatuka-rĩ Ĩĩ. ĩtagwo atĩa nĩguo Ĩĩ. Nĩ ngatho. Na nĩ ngatho, nĩ ngatho ngatho.